Hylap etgen zebunlardan zebunlar, Bu dünýä we o dünýä sernegundyr. Eý jemaatlar! Eý ýaş musulman hakylly ylym zamanynda ýaşaýanlar! Günäh mydam günä çekip ýörşüde. Günäh mydam günäh çekýändir. Günäh mydam günäh çekýändir. Ozal özünden Kuran mejerýärdi şul adam. Indi bir günäh etdi-de, indi mundan edafarak gitdi. Men-de pygambar diýdi. Gör, günäh günäh getirýär-de. Men pygamber diýdi-de, indi jür'et edip, bihaýalygyn artdyryp, pygamberimize nama ýazyp dur. Gör, günä günä getirýä. Bir ýerde kesmeseň-ma, seni dargadyp barýa-da, şu dowzaha oklamasa göberimeýä-da. Bihaýalyk bilen pygamberimize nama ýazyp dur. Indi günä günä çekýä, günä günä getirýä diýerler-hä. Indi näme edip dur? Indi sahabany tekeläp otyr-da. Şo özüniňkä dogry etjek, özüniňkä dogry diýdirjek bolup, hamana mäkäm durdyk etjek bolup, hapadan hapa bulap, hapadan hapa bulap, hapadan hapa bulap dargadyp barşy-da. Bu indi uly günälerden bozukdan bozugy eltip otyr. Bärde-de adam şeýle-de. Meselem, ikindi namazyň töwreginde ýa bazar ýa başga ýerde bir günä etýär. Indi gözi günä günä getirýär-de. Şo gyz, şo zenana, şo erkek ýa toý, ýa bazar ýa bir zat sebepli namazy gal günä etdi-de, öwelki indi ýene günä günä çekýär-de, indi namazy galýar-da.

Şo günä ýene günä getirip dur-da. Olar dähretli ýatýan bolsa, indi dähretsiz ýatar. Bir wagt ýatjak bolanda, bir haýalyrak, gowrak adam bolup, namazyň kazasyny alsa-da, çalasyny okaýýar-da şo ikindi agşam ýassyny, öz-öz özi ýygnanyp, derrew-de ýatyp galýar-da. Günä günä getirýändir. Şu öwelin pursatda adam ýalňyşýar ki, hiç haýsymyz pygamber-a däl. Ýalňyşdyň basymrak dönmäň bernamasyna girmeli salawat okymaly astagfyrulla aýtmaly bir gowy ýaňa barmaly hüjrä gelmeli mesjide girmeli sen bir Allaň nuryna bir ýaňak özüň urmaly ýogsa ol seni sorup Adim Alla rahmet etsin Alla jenneti firdews bersin tala ýahun taksirjan mydam aýdardy ahanroba demir çekýän ýalydyr çekip barýandyr günä günäni diýerdi. Allah ruhuny şad etseň Allah taala ruhuny şad etsin tala ýawun tahdir janyň mydam aýdardy ahan roba ýaly demir çykýan ýaly çekip barýada ine bi men gürrüňden kän kenara çykmaýyn eý jemaatla bir teberrik imam agzam ebu hanifäň dagy ustadynyň döwresinde bir aýdylýan kep barmyş e aýdylmadykda gürrüň ýok ha

Heý adamlar diýenmişler. Läneti diýdigi, läneti diýdigi Hudaýyň rahmatyndan daş diýdigi-de, şeýtana läneti diýilmeýär. Läneti diýdigi adamyň ýüzi kömür ýaly gara bolmak däldir ha diýenmişler. Lanetidigini biljek bolsaň, bir günäden çykyp, o günäge girýändir. O günäden çykyp, o günäge girýändir. O günäden çykyp, onda o batlakdan girip, bir mysal aýdaýyn-da, bir wagt bir şu Ebu Hanifäň ussatlarynyň döwründe bir beýik alym adam bir batlak, palçykly, lokurly ýerden ýuwaşjaçykdan köýne jübini çekip ýöräp barýan-da, ýörüp barýarmyş. Şu lokura, şu palçyga. Şu batlyga batamaýyn diýip. Ýuwy şasdan barýarmyş, on bir aýagy batypdyr. Oňam bükjek bolup aýagda taýyp mahulyň içine giripdir. Oňam içinde ýörüp, Aý adamlar diýipdir. Görýäňmi diýipdir. Günäň ozal daşynda gezmek gowy diýipdir. Şu meň şu batlygyň içinde durşum eýni günäň içinde duran ýaly. Owala bir aýagym batdy diýipdir. Soňra hem iki aýagym batdy diýipdir. Indi içinde ýöräpdäm men batlagyň diýipdir. Günä-de şo jüredir diýipdir. Aý bir girip çykaýyn, aý bir ýeňiljek sowaryn diýensiň diýipdir. Emme bir aýagym şo günäge girip çyksyn diýençäň iki aýagyň girer diýipdir. Iki aýagym girdi diýençäň görseň günäň içinde ýöräp görseň bir kuniň geçendir. Şaýat bir keftäň geçendir, şaýat şu günäden bir aý geçendir, şaýat bir ömür geçendir, şaýat şu günä bilen ýeriň eteginde ýatandyrsyň. Gaýta aýdaýyn, adam bir denne bir aýagyny basjak ýaly edip, a ýene adam ýalňyşar. Ozal golaýyndan barmylla, bir wagt ýaňşanyň menende, aslym şu günä tamam bolupdyr geçdi indi. Ýagny şol mubtala bolupsyň, şoňa doçar bolupsyň, şu günäni edipsiň-de, basym ber namaňy sawmalla. Ýogsa şo ýene günä getirýär. Ýogsa şol ýene günä, ýaňky mysalla-da men öwürläp ýörmäýin. Şo günä namazyny goýýar, namazyny goýsa o namazyny goýýar. Hatda hemmäňiz gowy bilýändirsiňiz. Bir gün ertir namaz galsa, ýa çalasyn okysaň, şo gün öýle namazyňa-da zerer berýär-dä, heýran galmalyda. Şo gün ikindi namazyň agşama-da zerer berýär. Megeriňki, gowy oturyp, toba edip, estagfyrulla aýdyp, Alla bilen öz araňy sapja etseň, munda zerer bermeýär-dä.